Salve família! Klesmar pun ka mi si píkaru splika. Antis nu kumesa li família, skrebe na kanal, kumenta, konpartilha i dexa kel like pa subi ritenson di tudu família. Dja bu kumenta? Dja bu subi skrebe na kanal? Dja ativa tudu sininhu di notifikason pa bu ser notifikadu tudu bes ki nu posta vídiu na kanal família. Fika sienti, fika sienti família, diariamenti li ta enviu na kanal. Tudu dias si YouTube ka notifikau pasa na kanal fazi un vizitinha bu txeka e vidiu pamo senpri ten novidadi pa bo novidadi senpri atentu en primeru na mo li N ta spera bu ta kurti kel vidiu pa vidiu li e txeu irrelevanti N ta spera ma bu sai na kaza dja panha bu pipokas otu dja panha si sumu otu dja panha si bolaxa pa ba ta txeka pa un mc pamodi pika nu spika nunka si desepsiona familia. Ok N ta doá pa vida Nton si nhos sabe Vanessa ku MC Prego Prego dja volta Dja volta mas Ten mutus pisoas ki sa ta ki gosta ki sa ta gosta ses volta ten mutus pisoas ki sa ta kritika pamodi kunsi kuzê ki pasa ku Vanessa ta entende ku Prego Prego Kuzas é ma un stória ki tirmina feio Feio feio feio feio mas feio. I kemi si pregu pregu pa fla ma nunka mas e ka ta volta ku vanessa na kel pontu la pregu pregu ngaranu nos moku pregu pregu ngaranu nos moku pamodi pregu pregu fla ma e ka ta volta ku vanessa nunka mas e fla inda nha frenti propi ma ka ten komu volta ku vanessa pregu pregu ngaranu fidju nton pregu pregu dja kaba di volta ku vanessa nton ten mas un vilon desta storia ki si nomi e fidji ka nporta. Sima bu sabe, fidju, ka nporta é un jóven ómi ô un jóven xópia, un jóven ki ta vive la na Stadu Djunidu di Amérika. Nton, el sai ku un stória ma el sta ta namora el ku Vanessa na redi sosial. Nton, el kaba pâpia na kes namoru, kes namoru, Vanessa ta faze kel-li, ta faze kel-la, ta poi vídiu, ta faze live, kel noxa el testa, kel nóia toda. Nton, fidju, el kaba pa da Vanessa senti vinti kontu. Kel senti vinti kontu, nton. Bal pa Vrésia kunpra modi? Nton, N ka sta ki pasa la. Fidji ku Vanessa xatia kunpanheru, es kaba pa sipara. Nton, di kel siparason di Vanessa ku Fidji, ten stadu ta atxou ki fada pamodi Fidji. Txeu algen ba ta alerta Fidji ma Vanessa ka gosta di el, ma Vanessa ka krê fika ku el, ma Vanessa krê kume el sigita. I toma probi, 120 kontu na Kabu Verdi é muitu dinheru, pa. Nton, pa kela, Ki kontisi? Kel-li é un rizumu ki sa ta faze nhos. Nton, gosi di kantu ki Fresku Preu Preu ben na públiku, mostra mi kes volta Fil Dji sta rivoltadu. Fil Dji dja xatia. Fil Dji fla ma Vanessa ku Pregu Pregu ma es merese kunpanheru pamodi es dôs ka ten karáter. Ma es é dôs ladron. Ses ntende? Pa odja, pa odja, ma es ka sta filís, ma un sértu la ka sta dretu antis. Fil Dji sta putu ku Vanessa ku Pregu Pregu pamodi es volta. Bu seba fidji vivi un romance di internet ku Vanessa pa alguns un simana dos simana ta start ta vivi kel kusa Vanessa nha amor Vanessa pa li Vanessa ka la Vanessa ka li Vanessa tudu nha rikeza pa Vanessa si staba li Cabo Verde ta fazia Vanessa ke li Vanessa ka la ton Vanessa to kaba na di na fidji un golpi tu entende nton del golpi beja Vanessa ta ofre no ma fidji kontratal Pa si trabadju. Nton mi sta fazi si trabadju. Vanessa, Si trabadju sta kusta ki fixi bo? Sentu i vinti kontu. E si, mon. Kada un ten si presu. Ba ten. Pa odja ma na mundu tudu algen ten si presu. Ora ki dinheru sta na na na jogada, tudu algen sta sujetu a tudu. Ba ten. Bagulhu e loku, me irmon. Bagulhu e loku. Nton, sima dja bu sabi, ami si preu preu ku Vanessa dja ben atona. Nhas ben, nhas ben mostra publiku ma es sta djuntu di novu. Isu ki é mutu inportanti, sa txeu algen ta kritika, ta kritika, ta fla preu, preu, padi el ta konxe Alberto, o ngo é si, ngo é si, ma ta kudadu, so Vanessa ta poi pelandu na be kóra, é si nha mano, é podi ta é, mi si mudjer ki da-m un farpa un bes, el krê po-m fora otu bes, di sigundu ku triseru ami ka ta pega nen, nen fodedu, sa dodu, n ta roda, o dentu kólu n ka ta fika nen nada, Nha mulher ta guarda nha mulher ta dame faca andei dentro do quarto outra vez nem ku fato va name mano nem ku fato va name nton sima senhor filtchi sa ta fla finhor filtchi fla me fazes caridade si be escreve na video nda ben passa nta odja me fazes caridade.

Dja rivolta família dja rivolta fitxi fla ta ben fazi live ben pâpia tudu kuza fitxi nu kla-u ta pâpia ben ben fitxi ben bu pâpia bu faze tudu sa ta xinti so intendi amo tanbe u ka kla ma vanessa ka gosta di bo ma vanessa kre bu ka djodju vanessa di preu preu ke gosta di preu preu ke ta da na ku. Ya es é brinkadera família, kel-li é pa ka brinkadera tora ten ki ta divirti un bokadu ta intende, é un bagulhu mutu sériu y bagulhu ki ta start ta da mutu fala na redi sosial pamodi MC Prego Prego Vanessa é un couple mutu mutu mutu mutu mutu polémika ten stadu a dar mutu fala, nton Fil G tanbe sta na kel bonde li, Fil G é kunbosu MC Prego Prego, nton kunbosu di MC Prego Prego ki se nomi é Fil G. Dja fika mutu putu, mutu putu memu di vólta di Vanessa ku pregu pregu. Fidji staba ketu pamodi es siparadu ku Vanessa, es sta ta xintiba txeu dor, txeu dor di kutubelu pamodi Vanessa dja dana ku el. I Vanessa toma-l kel dinheru i inda el para Vanessa dinheru na ta txiga praia. Kantu dinheru ta dja pa txiga kanal di praia, Fidji manda-l Korta rizerva, bu ta ntende? É un kuza mutu fudidu. Redi sosial oji en dia sta fudidu, nha manu. Sta fudidu, é la. La ki sta amor, la ki sta love, la ki sta dinheru, la ki sta tudu kuza, família. Nton, Filchi é más un velhoti ki gosta das noivinha. Ki gosta das das das das das das noivinha. As noivinha gosta dinheru dele. É isu ki ta problema, me irman. Es nu vinha gósi di tudu dinheru, toma, i da oxi tudu vinhu. E konpra móvel, bisti ropa di luxu, kome no restoranti. Fidju di nosi baziba, fidju, bose da gósi pa bose ta ben ki Vanessa ta gósi di bose? Vanessa gósi di tudu dinheru.

Bom ema Vanessa ka gosta di bo pode manda bo ku poi fica chateado ku Vanessa ku kili kili kil otu Vanessa ta txeu konta di bu rosto oh Vanessa dado primeiro vídeo txeu konta di bu rosto pa ma bu tem poder di paga Vanessa ta dame sa ta fingi ma esta ku bo ma Vanessa ka sta ku bo Vanessa di prego prego ki prego prego é famoso ma famoso ki bo. Sa intendi ke ta sa na midia tudu ora so pa piada e pa e sa na midia tudu ora e kel la familia e kel la. Nton Vanessa ku preu preu levou e familia pa un vez un kuza papu retu sen disvia e un kuza ke n ta fla preu preu ke n ta fla tudu algen ke n ta fla tudu ami nfla un mi na nha umildi opinion ami punguli mc si mudjer agridi-m. Mi e ka ta agridi el má, nha má. Mi e ka ta agridi nunka más. Pamodi, si el agrindi-l un bês, si tenta agridi-m, si N ka da-l, nton, antis el labanta mô pa mi, N ta fla, Xii, nha amiga, mi ku bo dja ka ta da, mi ku bo dja ka ta da, da bus pidi N ta da nhas pé. Mudjé, mi mudjé, si da-m ku faka, má si trinka faka pa mi, N ta volta ku el, má nen ku fatu vandami. Nton, kes óra li ia pasa pregu-pregu ku Vanessa ia pô un borraxa lisu di agoia mi ki é supera. Má monti algen ka kurti. Fans ka sa ta kurti. Monti fan sa ta fla ma gosi é tiru ki Vanessa ta da-nu si pregu-pregu. Filgi tanbê ia ben pa se párti fudidu di kabésa. Mi N ka sa ta aguenta Vanessa ku pregu-pregu. Mi N ka sa ta aguenta Vanessa ku pregu-pregu. Família, bagulhu é lóku, família. Esi esi rilason ta ki ta ki falá Pregu pregu fil txê ku bosu Esi Vané fil txê fil di fla ma Vanesa ma nel forti el vibi ki li e kela Me ta fala ku Vanesa Mi sa sintiba lóju pa Vanesa Mi sa intendi mo ki Vanesa ta fazel kela Mo ki Vanesa ta fazel kela Fil txê. Abo ka sta li praia Ben praia Ben praia Ben praia Ben ta pigi pui Ben ta pregu pregu xori ya Ben praia Ben ta pregu pregu xori Pa toi familia Nta pa kes video ta pasa Nhos ta txiga kolé Nhos ta ten es konkluzon Ku se ki fil dje fla Pa se ntindi Fil dje fla pa Vanessa Ku pregu pregu kel ladron ku ladrona É ka mi ki fla Ki fla é fil dje Sta na pátria li fil dje Nton pungu so traze un pekenu rezumi li.

Bless! Deus ta konforta nos korason nos tudo ok é nos trazef na casa yeah!